Bi xêr bên serçava panêlê me yê evro li dûr babetekê bîtin ku ji kîratiyên vegêran û çîrok û ciwaniyan îlhamê werdigirît. Evro dê behsî peywendiya di rakêş û ciwana di navbera edebiyat û sînemayê kein. Bi taybetî edebiyata klasîk û dewlemendiya wê di wergirtin û karînanên sînemayî de. Hevalan giştî her vegêran, deq yan xandina xandineka edebiyatên çîrokî di wê de serkeftiye ku di xeyala xandevanî de wêneyan dirust biket û di xeyala xandevanî de ew wêneyê dirust bîtin, ew ê ku xandewan xandevan ji encamê wî tekstî bi xwe peyda diketin. Belê aya ew wêneyê ji encamê çêrok û vegêranê di xeyala xandevanî de peyda dibît. Çi rêk, îmkana wê heye bihête ser perdeya sînemayê de. Sînema ji serhildana wê ta giş qonaxên werar û pêşveçûnê, peywendiyeka tund û tol û mukum di gel edebiyata min giştî û çîrokê bi taybetî parastiye. Ev peywendiye çarçovekê berfirehê pirrî dahênan da proseyeka vegihastina peyv û hestên di nav çîrokekê derbas diket bo afirandina Wêneyekê ku şiyanên li vîn ên zîndî ser perdeya sînemayê hebin. Di sînemaya cîhanî de nimûneyên berçav li dûr wergirtinên klasîkan hene ku pêgehekê bilind û giring di sînemayê de girtîne. Ji ber perên trajîdiyên Shakespearî bigre ta hemasiyên Tolstoy û heta ku çîrok û şakarên Charles Dickens jî ku hevdem di gel berçavkirina têkhelî û peywendiya sînema û edebiyata klasîk de şakarên mezirn afirandîne ku di gel xwe de şirove û rehendên nî jî peyda kirîne û şiyayîne dîmenên nî û cuda bo atmosfêrê çêrokê û dîtinên cuda bo kesaetiyên nav çêrokê biafirînin. Hevalên hêja. Ev rû panelekî gelekî ciwan û xweş li hêviya me. Helbet hîn bînin bi amadebûna van panelîstên rêzdar ku herêk ji wan ji bi serbûr û taybetmendiya xwe dê dîtinên xwe pêşkêş ken. Ji ber wê jî bê pêşekiyên dûr û dirêj ez dixwazim ku dest bi panelî bikim. Ez Mihemed Elî Yasîn im, dirêveber nav vê panelî erkê min bîtin. Me li bere alfabetîk

Berikanêt edebî an yê wêjeyît hatine kirin nabeyna komeke hevala de. Di ber xwe de ne kî dê şêdvahandina mezintirîn an ku mezintirîn direw vehînt an ku ne sic ekber kid be wekî bi erebî dibêjin. Derencam de da du mahî ya ji xira master de hilbijirin. Û vê ez bawer dikim her yê wekû dibên meselê edebil kidib ez bawer dikim yê heye ew jî her derbirîna xeyalekê ye. Gelo heval me yê Me dîtîn yanî ew xwe dê dê di xeyala xwe de tiştekî tu waqî de bizanîn çi bo nîne bes hizra xwe de hizra xwe de ew ê durist e. Ew ê durist e. Me me me gelekî di waqî de heyn jî ez bawer dikim di xeyala xwe de ew xwe şiûr dikin durist in lê di waqî de çi tiştê wisa nîne bes di xeyala xwe de tiştekî can çê dike. Derencam de her penayê bo meselê di xeyalê we dibe. Taban eve wekû şiklekî giştî lê gelek Di warê ciwanê edebî wan de her van hemiya pişêwê bey di berê xwe de dene. Hindek jî dîvçûna we de ji bilî dastan, efsane û evan hemiya çarçovê beytê de berê xwe dene. Beyt bi xwe mîtoloji û edebiya kurdî de em şên bên corekî rêxistina şerî ye bi mebesta gihandina gotar yan name yan bi êk li rêkên xwarê. Rêka amojgariya rastexo Mîna beyta sikeratê û beyta qiyametê. Vegêrana rîwayeyan çîrokê, herdem van rîwayeta çi senedên mêjûyî nînin, mîna beyta etem û beyta hespê reş, belkû vahandina aşûpa nivêserî bûne. Pirêka gotarê, pêk dihet ji naverokên ayînî, lewra berê xwe didene bi pîrozî anku miqedes û cîl bo cîlî dête veguhastin. Ez şêm bêjim, mebesta min li vê rê xirewet beytê da ew peyva miqedes. Ez şên bêjem piraniya edebê me yê kevin an kut mîtolojiya me da layenê zarekî ta nuha jî ez şên bêjem yanî heftê heştê sedî ihtimalê vê gavê jî zarekî bît em hemî muqestir in vî vî da tiştê nivîskî gelekî kêm bûye layenê zarekî gelekê zor bûye eva mayî jî çikû bi teqdîs bere xwe daye em hemî heke bi zivirîn bo salê heştê ew heftê ew piçekê bîrawa têt serzarê pîremêra û pîrejina qel'a dimdim û yê dî û hemî dihatine veguhestin

Tab'an wek ku ev evê temel ewil wî gotîn wek ku beyta dim dim û sîsteban eva hemiya bi navê beyt hinde ca dibêjin. Serrayê wê polînkirina wê me gotî tekê destanê bere xwedê an berî çîroka kurdî jî da. Bes wek ku beyt tiştekî kurd min vîya behs dikem. Eva wek ku kurtiyek bû. Eger meten delî ve hebîtin an heger ew pisyarê di hekirîn piştî hingê nebêjin da ez bême ser çku pisyarek arasteyî min kiribû ayet Aye em çawa dişên min fayiş edeba klasîk wergirîn bo meseyê drama û sînemayê bi taybet mamozîn da. Di mamozîn da di hikmê hindê da ku mastera min li ser hindê bûye em çawa qiyemê dramî di dastana kurdî da ji ber hindê dîraseka kamil min a serwêrê kirî ku qiyem û teqeniyat û enasirê dramî gelek bi hêz di vê da ne ku tevnê dramî ji destpêkê heta digihte der û nihayet zor bi hêz ya tê da hey.

û dîsan jî bo nêzîkî bîst û heşt heta bîst û neh şanogerî çi deqê dramî çi erd bin çi bo dramayê televîzyonî mifa şi wan wergirtiye lê wekû sînema rastî heta nuha min neyêtiye sînema ku li vê deverê ku îstîfade lê hat bîte kirin ji ber hindê jî ez çêm bêjim dastana Mam Wezîm derece êk hemî ew ew qiyemê dramî yê têda heyî lê Kêmasît Kî lê daye ez bi xwe bêjim ta nuha me ew sînaristê pêwîst neşiyaye wan dastanê dihe ku ev ê hatine nivîsîn jî em nabêjîn ev ê nehatine nivîsîn wekû mîtolojîya me bi şikilekî am ew pêwîstîn pêşniyarê dihe bi rastî muesesatê theqafî digel layanê akademî layanê akademî kar ser bikin bi taybet jî eger em şîn tesnîfekê bikeyn di camîeyê de me bekeloryosa heye me mastera heye me doktora heye eger

Wekû madeyê xam, hindek muesisatê di heng kar dikin, bes bi rastî jî tan wiha jî gelek madeyê me ev ê yê yê yê yê mîtolojiyê berze dibîtin. Çi wekû çîrok e, çi wekû serhatî ye, çi gotin e, çi dastan e, çi efsane ne, di gel wextî yê binax dibin. Çawa wekû madeyê şoreşê binax dibît, kesek emrê xwedê dike to dimirît, qehremanek di gel xwe wan çîrok û hemiya berze diketin. Nefsî wê me ew tiştê heye yê, çikû ew ji her ew miletê di berî me bûyine, tekît. Lazim e ew tişt bête erşîvkirin û taban dastana Mamozîn da pirsyara dî ew bû ku hanê dê çawa tesîr ser xelkî ete kirin. Taban her mebesta nivîsîna Mamozînê da bûçî hatiye nivîsîn bi zimanê eşqî û li wî serdemî. Boçî hate pisyareke bi rastî vê rewştiyan hebîtin. Taban di wî demî de kurd wekû wekû mirovê haşa mitewehişt hat nehijmartin, mirovê nemedenî hat nehijmartin, mirovê ku ne ne şaristanî bûyne. Ji ber hindê vîya vî bi zimanê eşqê binivîsît ku bêjît em miletekîn hejiyanê dikeyn, heş eşqê dikeyn. Wekû Cizîrî dibêjîtin me du du tiştê di ber dayne dinya eşq û viyan.

Hemî wênekirina wênê ciwan yê wan nerît û adat û teqalîd û bonewer an ku e'yadê di kurdî gelek bi rengekî ciwan yê bo çî. Dî sererayê wê jî gelek tetaruk bo layanê di zanistî, layanê di felsefî, sofîgerî, gelek bi ciwanî bo meselê di felekî wan. Ji behendê jî dê bêjin Xanî alim e, feylesof e, zana ye, edîb e, mutesewif e. Ev tesmîyatê di hemî bo têne gotin çiku tetaruk bo vaya kirî. Dîtina min. Ji ber kêmiya wextî, eger hato rengekî ciwan, sînaryo, ez dêvêga jî bêjim me pêwîstî vekirina hindek muessesetê taybet heye diya vê sînaryoyê de me kêmasiyeka baş ê hey. Renge li Bakur, li diasporayê me hindek hev in lê bi rastî ti bi lê destan e. Evê ti hevpêwîstî muessesatên ser du asta, û dîstan jî pêşniyar dikên wekû berîkane bêne vekirin bo genca bo mecalê sînaryoya dîstan bo evêt me'teref jî bêne vekirin dîv çona van mela himo dastana bikin çawa dê veguhêzin bo sînaryoyê baş dê li paşa rojê ez bawer dikim dê filmê wekî exîlî bînin û wekî li wînê dest û yedî dê çêbin gelek spas. Xweş gelek spas bo Doktor Eyûb Remezan Doktora heye zanistên dramayê û pêştir serokê Festîvala Filma Îlam û Drama e bav. Min got tu zanistên dramayî be can. We li vê beşê wergirtî. Ez keyf xweş im ku her sê serokên vê festîvala Ewrûl vê re amade ne. Seyda Adil yekem serokê wê, Doktor Eyûb û Seydayê Emîr jî li va re û ez min bi xwe berze kir. Bi her hal spas bi te. Em dê alfabetically ya ku dibêjin. Çîn e. L M an M L L M cenabete Doktor Lezgin Çalî ez bijim Navîn Yasin nivîskar wergereke bi twana zimanzan nojdar Hemî tişt. Spas Doktor ku tu li wêra yî. Spas. Rojava hemiya bi xêr. Ez bi xêra di nav hemiya dikem. Spasiya karbidestên danan, rêvebirin û xemxoriya vê festîvalê jî dikim. Tiştekê gelek cihê dilxweşiyê ye.

Tiştekî bi we bibêjim. Li destpêkê divê bête gotin ku binagê sînemayê berî ku teknolojiya wê hebî din, yanî ew paşxana dîrokî ya ya sînemayê ve digerîte ve bû dramayê. Yanî ew dramayê ku hema ji Yûnana kevin, ji Romê hebû û heta têtin li hemî Ewropayê ku em bînî Şekîspîr ji wê Ji wê paşxanê tê de Mixabin Mel Kurdistanê an em bêjin hema Rojhilata Navîn ew paşxana dramayî nebîye. Sedemê nû çi ne? Mumkin e mirov ew bixwe babetekê dî bît. Ez naçime ser wê ka sedemê nebîna dramayê bi wî rengê ku ku li Ewropayê heye li dev me çi ye ew babetekê dî ye. Mirov tişêt bibêjîtin Hindek hindek nimûneyên wê yên biçûk li def me jî hebûne. Meselen ew Bîka Baranê merasîma wê an em bêjin ew tîtalek me ya hebî bi navê Mîrê Newrûzê şên wekî pişkên gelek bîdayî an yên destpêkê yên dramayê bêne hesabkirinê. An Faris bi xwe heca tê digirin ku ew

Bes ba bi giştî ew drama bi wî şiklê xwe yê dîrokî me li Rojhelatê nebûye. Ji ber wê wextê sînema jî hatî, ne bes sînema ya nû bî, hema drama bi xwe jî ya nû bî. Meselen em şên bêjînê sînemayek hat wekî ku çawa xelkê Kurdistanê piraniya wa Telefon malê di xwe nebî nextê mobayl hat. Yanî berî telefona erdî bête malê di me ew kulturê telefonê peyda bît ekser mobayl kete destê me. Gelek cihê di Kurdistanê jî berî ku em bibîne xudanê dramayê hema sînema kefte ber çavê di me. Ji ber wê Ev sînemaya kurdî sînemayeka bê paşxan e. Ya Rojhelatê bi giştî, belê paya Kurdistanê. Ser wê re sînemaya me kurde ya bêdewlet e jî. Yanî eger mirov berê xwe bikete ew ewil filma kurdî ya ku hatiye çêkirinê jî filma Zarayê ye ya li Sovyetê yanî her kurda çê nekiriye. Ermenîya çêkirey. Wekî wê jî. Piştî sînemaya kurdî jî çêbî dîsa mirov berx diketê, xelkê kurd yê çêkirê bes ne bi zimanê kurd a. Yanî yel mazgo ne yel kurd li li îranê bît li her cê hel cêyekî bît. Sînemaya kurdî ya ku wekî dibêjin dest pê bî hema bibêje y piranî ya edebiyata klasîk dest pê bî. Îca edebiyata klasîk heke mirov xwe gelek bertay neket ez filiklorê jî Efsane û dastanên floklor jî ez bêxme ser çike ege bera xwe bikenê hema tarîxa Ewropayê jî. Ew tiştê ku dema şerê salîbî de wekî mêrxasî û çelengiya wa lehengên şerên salîbî yên xaçperêst a piştî yingî bûne bingeh bû çêkirina hindek romanê wekî meselen ew Sir Walter Walt Scottê meselen brîtanî ew romanên wî hema gelek şwana ew floklor û kevneşopên Ku em nike dibêjîne floklor bû kurdî ye ew jî eyna sabî. Bes wextê têta nivîsîn êdî tu dibêje ev ya Walter ye, Walter Scott ye êdî floklor diçe derê. Hindî tu nezaniya kî ye, dev bû dev hatibî te vegeran tu dibêjî yê floklor e. Heger me gelek ji van tişta jî heger me nivîsîbana berê wext mesela me muzîm xwe yê kişwana gel ê kişwa dîtinê bûçûnê gelekê giring ew e ku Mam Huzîn berî Ehmedê Xaniya hebî wekî floklor bes Ehmedê Xaniya kiriye Mam Huzîn. Gelek tiştî dijî wesa ye. Meselen me Harisê Bidlîsî Leyl û Mecnûn re bo me nivîsî meselen eynen yanî eger tu bera xwe keye Hespê Reş an Sîseban an Zembîl Firûş ew jî mimkin e berî wekî floklor hebîne paşê tu hatiye nivîsîn êdî bûne edebê klasîk. Gelek uca ji ber de ez gelek wê ewîdî nakim xec û siyamet nehatiye nivîsîn Be Seyda li danişmend Doktor Çe Kekê Turgut li sala nût û yek wextê xecûsiyamen çêkirî yanî wekî sînemaya Kurdiya ku li Bakur hatiye çêkirin wekî wî digot ewil filma Kurdiye li Bakurê Kurdistanê ê bi zimanê Kurdî ji ya ya ji klasîk a dest pê kirî xecûsiyamen ez wekî klasîk bibînim. Di vê sînemaya bêdewlet de û ya bê paşxan û bê piştevan de

Min divê tim tiştekê gelekê ku min gelek caran tê şînîn. Ne bes girêdayî sînemayê ye, girêdayî hizirê ye, girêdayî zimanî ye. Carekî min minaqişa rê zimana kurdî dikir, min hindek nimûne bû bi windê ku ez rast dibêjim rê ziman husa ye nav civateka mezin ya zimanzana de. Min nimûne ji dîwana Cizîrî na gote, Baw, dîwana Cizîrî şeir e, nabîte bi naxeb û rêzmanê. Xelkê kevrekî dibînîtin, berî du hezar sala zimanê sanskrîtî an nizanim çi du rêzê li ser hate nivîsîn bîte bi naxeb û nasîna wê zimanê. Dîwana Cizîrî bû bû zimanzanê di me ne bingehê rêzmana Kurdiyê ye. Gela carê dê munaqşeyekê, ma melayê Cizîrî ma çi gotiye, hema hemî peyvêtî erebî ne. Yanî me gelek bi şiklekê xerîb yê yê yê nex yê tijî nesaxî yanî nesaxiyeka derûnî ya me Kurda ye em çi tiştê xwe qîmetê nadîne. Yanî bo gelek kesa gelek kesa ewêt ku qîmetê dane zimanê Kurdî jî zimanê Kurdî qîmeta wê her hinde wekî ku tu bijî tiştekê mûzexaneyî. Êdî êdî tu ne şey ne di felsefê de ne di ilma de ne di civaknasiyê de ne di rewannasî anku psîkolojî de Çi îstîfadeke ji klasîka nake. Hema klasîkê tê, xwedê xêra bin û sîtinakî mûzexaneyek ya metxefêk û vedikeyn. Çawa gûskekê ke evin me heye li metxefê danayî dîwanê di va klasîka jî meyî. Yanî ev nêrîna geleka şaş sebeba wê ye ku em gelek jare îstîfadê ji paşxana xwe nakeyn. Ku em dikeyn jî dîsa bi şikilekê gelekê Muzexaneyê miswade dike. Ne, ne tiştekê ku em bizanîn dê bi kêrî jiyana me ya ev ruhêt. Yanî ev e rexneya ka min a mezin e. Tenê sînemayê venagirît, bi hemiyan vedigirîtin. Yanî hemî warî yê Dîclan. Lê du du îstîfadeyên an em dibêjin du mifayên ku ewêdî digeynît. Êk ji wan ew e ya ku wekî Seydaya Eyûb ji kerem kir an gelek ji va hevalên me yên ku di sînemayê de jikar kirî. Gelek caran em çîne ser wê babetê ku Bêjî nê meselen me bi xwe drama hene an çîrok hene wekî me Mûzî nê wekî Xecî Sîyamendî wekî Hespê Reşekê filan e eve çên bibine keriste bo sînemayekê bo sînaryûyekê kes înkara vê naket lîa ji wê giringtir ew ye ku min got eger me bi çavê mûzexaneyî berê xwe nekiriye edebê xwe yê klasîk gelek tiştê dî heye em şên bikin yanî li ser binaxeyê wan fikirên ku di nav wan edebîyata ma klasîk de hene tu dişê Tu şê bike binaxe bo çekirina sînaryûyêd ku girêdayî jiyana ev roj bin. Bez îlhama wê şûyê wê edebiyata klasîk e. Tu dê tu dê romanekê nivîsî li ser jiyana ev ji ser jiyana şoreşgêriya kurd a. Bez dê îlhamekê şûyê felsefa Ehmedê Xanî wergirî. Dê îlhamê şûyê felsefa Feqîyê Teyran wergirî. Dê îlhamê şûyê felsefa Melaye Cizîr wergirî. Ev aliyê hatiye îhmalkirin û hema îhtîmala tu gelek car a behs bike hema wekî şermokî jî bê te behs kirin. Yanî xelk bibişte em ne hejî hindê ne ku tiştekê xêrê klasîka de bibînî. Yanî klasîk yanî sofiyatî ye ew diyaneta berê ye ew efsane ne ew ê çû ê dî di vi zemanê de. Bes ne wisa ye. Yanî tu berx dikê Germtirîn germtirîn minaqişê di zanistî bû rawanşinasî. Hema Freudî ji kî ve dest pê kir? Ji efsaneyê Yûnanî dest pê kir. Yanî ew girêyên Odîp û ewana ew gireya Odîp ji çîroka hîna derê ye. Yanî em hizir dikein şer me eger em keristê xwe yê floklor bû lêkolînê zanistî bikar bînîn. Yanî ya me tenê ew e ku em bibêjin wekî tiştekî muzexaneyê me ev e jî hey û demê wayê bi ser ve çûy. Lê demê va tişta bi ser ve naçît. Ji ber ku girêdayî derûnê mirova ye, rewanê mirova ye, paşxana mirovî ye. Yanî mirov wî şiklê jî eger îstîfade ji ew ê bike tenê ez gelek bi. Sînema kurdî şêd Bibîte dergehekê baş bi wendê ku Kurd giştî û xwendevanê Kurd dîsa ser jinî edebiyata ma klasîk û girîngiya wê binasneve, yanî bi min ev aliye herî girîngê sînemayê dişê dibît. Gelek spas Diktor. Em dê zivrîne ve hindek pisyarê dî de hebin ji cenabê hev bikin. Dê zivrîne nîk berêz Memet Aktaş êk ji stînê di vê festîvala ez çêm bêjim êk ji damezrênê belê ez ez yê kontrola wê dikim min gel hevala axivtî.

yek perçe kerî girîng vê festîwalê ye çunkî em berî her tiştî divê em hindik tişta mêşkê xwe de hel bikin pirsgirêkên me kurda hezaran şev û roja wek dengbêj tu dengbêjek mehekî rûdinê serîyal bingeha serîyala zaten dengbêjîyê tê storytellingê tê derdê me ji xilas nabin Û yê sînema kurdî jî xilas nabin. Bes ez wek sînemakarekî kurd berê her tiştî dixwazim evekî bikim, tespîtekî bikim. Vê gavê kurd dinyayê petrolê dirfoşine dinyayê, trajediyê dirfoşin û fîlmê kurdî dirfoşin. Mesela muzîka kurdî nikarin birfoşin çunkî muzîka kurdî navxwîyî ye. Yanî di nav bazara ji bo guhdarvanê kurd e. û muzîk diçe dilê hemû kese bi rehetî. Bes firotina fîlmeke kurdî, nîşandina fîlmeke kurdî Newyorkê, Berlînê, Parîsê eva hêza sînemakarên kurd e. Di berî her tiştî divê mirovê vî tiştî bizanbe. Sînema kurdî bêwelat e. sînema kurdî, siyasiyên kurdî, partiyên kurdî, dezgehên kurdî ew agendayeke wan e neteviya kûr nîne mixabûn û gelek pirsgirêk ji wir derdikevin. Min çend sal berê nivîserekî Emrîkî dît ewa hatibû Mezopotamya digeriya çîrok top dikirin digot, min got gu ez Ez ê story evekî seryalekî binûsim pişt re min fêm kir ew mirova yek tîma Game of Thrones da bû yani ew seryala emerîkî ye nav û deng mirov mîtolojiya Mezopotamya binê re di wê seryalê de gelek tişt îstifade kirine Min ser wê gelekî fikir min ji bo wê jî min hewl da ez klasîkên kurdî gelekî bixwînim. Mêj de ava bîst sal e sî sal e dengbêjê kurd ez gudarî dikim. Bo min kêfxaşiyeke herî mezin bû. Min Karapêtê Xaço berî nas bikim. Mehekê ez gel Karapêtê Xaço bûm. Şev û roj min ew gudarî kir. Apê Karapêt digot ewa Kurmanca cêva min da. Xezîna kurmanca cêva min da û qirka min da ye. Yanî çîrokê we ceh min in. Wisa yanî ewa me bingeha me ye edebiyateke klasîk û devkî jî ewa Keke Ramazan gelek baş tabloyek çêkir aliyê lekolînî de gelekî tespîtê giranbiha gotine ez naçim ser wan mijaret ez tenê tecrûba xwe ne di sînemayî dixwazim bêjim yanî mesela ez dibêjim bavê sînema kurdî Yilmaz Gunê ye bi heqîqet sînemekarên kurd Yanî gelekî serbilindiyekî mezin va dikarin serfirazî bêjin. Yilmaz Guney rast e fîlmê xwe bi zimanê tirkî, ekterên tirkî çêkin çunkî wî wextî ew e ku wextekî din bû wê ne aktorê kurdî yê profesyonel hebûn Ne dezgehê kurdî hebe heta komeleke kurdî qedexe bû wî wextî û Yilmaz Gunê me dokumenterek me ser wî çêkir Paşayê Kirêt vê festîvalê hate nîşandan dinyayê de hate nîşandan ew kanala Amazon de hate nîşandan yanî hemû bîst sî zimanê hate wergerandin. Yilmaz Gurên di hepisxaneyê de tim gel ew girtiyê aliyê Şemzînan, aliyê Colemêrgê, Batmanê gel wana rû dinişt ewî senaryoya fîlma Sûrî di nav zîndanê de bi riya dengbêja ew kir. Asîstanê xwe şande nav. Ewan da nav gundê kurdan da çîrokbêjê kurdan deng bo Yilmaz Gunê qeyd kir û hepsê da ewa kerî nivîsand neyade fîlma senaryoya fîlma kerî nivîsand û Yilmaz Gunê ew fîlma yol da rê da forma aniye kar aniye berî salan min devê Piştî salan min devê Karapêtê Xaço ew kir. Weke ku heft mêr hebûn, ew heft mêr de diketin rê, heft dibûn heft siyar, piştre re siyarê xeybê dihat. Û ew siyarê xeybê xwe serê xwe eweke fenomeneke di dengbêjiya kurdî de. Wextê min fîlma Rê temaşe kir min fêm kir Yilmaz Gunê ev tişta bihîstiye. Ew ew e qaçaxçiyek ew sehneya ew ê. Sehneyek yol de siyarek ser hespê dimeşe. Ewa teqrîben Karapetê Xaço tasvîra wî çiyarî dikir bi ewa xwe de. Çunkî ji bo nivîser a, ji bo senarîst a carna îmajek besî mirov e. Fîlma Bûka Baranê senaryoya wê çîrokayê min nivîsan piştre Husên Hesen me hev re. Ew kir, nivîsa kire, fîlm, bûka baranê bi ji fikra Mem Ebasî, strana Mem Ebasî tê bingeha wê de. Yanî yek wextê ew ê de, wextê şerê Osmaniya de dihatin Kurdistanê, em bêjin xort digirtin, dişandin hepsê, heft sal dima, heşt sal dima evna vedigeriyan. Û wextê hevna diçûn vana jinê xwe ne genç teslîmî dayikê xwe dikirin. Çunkî digotin yanî baverîya wan herî zêde dayikê wan dihat. Îca ew vegera mem wextê ew eskerîyê vedigere xwe xwe dikiçe nav cîyê jina xwe û dayika wî kurê xwe dikuje. Ew ew bû. Yanî ew fikra destpêkê ya fîlma Bûka Baranê bû. Şevekê em rûniştbûn, me ve dixwar wisa yeke ew strana got, wisa hate evê de. Yanî ew formeke gelekî gelekî cuda de bû hate vê evê, hate vê serdemê ew çîroka. Ez naxwazim zêde belbelayî bikim, ew ê bes festîvala vê festîvala me de, Me gelek nîqaşê fikrî kirin, kîjan fîlm fîlma kurdî ye kîjan ne fîlm e, beşa kîjan wextê fîlm me re tên divê em kîjan fîlme bikin beşa kurdî kîjanê bikin beşa nîvdewletî, international. Ez we gişka dawet dikim îşev fîlmeke ez produserê serekî me ya almanî heye Xala Kor, Blind Spot. Ewa wê. Ê xala kor derhener me kir beşa kurdî de û min gote hevala biçe beşa international jî durist e bes beşa kurdî de fîlm kêm bûn. Gelekî kêm bû. Heta bi tavsiye bi esrar me ew ke fîlmeke em carna fîlmê Doku drama dikin beşê fîlmê Future yê ew e. Dikine wê derê de çunkî pêra xwe fîlm fîlmê kurdî nayên çêkirinê. Wextê nayên çêkirinê çi da? Îca me got em hinek ewa dayînin fikrê destpêkê dayînin. Yanî kîjan fîlm Wek fîlma kurdî tê hesabe. Ew fîlmê em bêjin Kurdistanê bi giştî hatine kişandin yanî landscape-a erdê cografya Kurdistanê tê de heye. Derhenerê wê kurd e. Berî her tiştî ne dijî fikra netewetiyê ne dijî fikra kurdatiyê ye. Ew fîlmana divê warin. Fîlmê zimanê wan kurdî warin. Eger ziman ne kurdî be divê ruhê wê kurdî be. Ne dijî ewa miletê kurd ve ew ew krîtera herî mezil e bi kîjan zimanî çêbibe bira çêbibe. Îja yanî wek me ew çêkir me point çêkir me got yanî eger fîlmek van pointa pênc pênca bigre yê biçe beşa kurdî negre Hiç naçe. Yanî sînema kurdî rewşa neynika miletê kurd e. Ez hemwelatîyê almanî me, kurê min dayika wî norwecî ye, norwec dimîne û ez tên vê derê fîlma çêdikim. Kurdê bakur im û do he? Îja yanî ez ewê bajarê ez lê dayîk bûme Îdirê zêdetir ez bajarê Duhokê gelek kes difikirine ez Duhokî me yanî wisa ye bes yanî sînema kurdî sînemeke bêsînor e. Sînema tu nikarî herêma Kurdistanê ve ew bike. Bi tenê tu nikarî Bakur ve. Tu biçaxî heqaretek mezin sînemakarên Kurd dikî wana piçûk dikî. Yanî rejîsora Kurd ya Berlînê min gel wê fîlma Xala Korçe kir. Xelqa Malatyayê ye, Elewî ye. Kurdî û baş nîne piçek zorê piştî dest wê fîlmê kir hene kurdî fêr bîye nika ew dike û eger hûn îşev arine fîlmê hûn ê ew bikin sînemayeke heta ez dikarim bêjim sînemayeke azad e gelek hêrs dîaspora tê ez vêya dikarim wak mizgînî bêjim ew derhenerên dîaspora wana hesab hêç kesê re nakin hêç dewleteke dagirker Mest problemê wan e madî yê herî kêm in. Mesela Ayşe Polat eger bixwaze fîlmeke din gel min çêke qet me muşkile nîne. Televîzyona ew ê fîlma îşev we temaşe kir, Kanala Yekê ya Almanya, Kanala Fransî Arte û sê Wezareta Navxwî ya Almanya fanda wan alîkarî kir. Ji bo wê jî Fîlm ser ew e, ser jî tema Tirkiyê yanî ewa ew grûba bin erd e. Bes ew kirin. Yanî bê ew me ew fîlma li Bakur kişand. Çîroka wê gelek dûr û dirêj e bes yanî ew sînemaya Kurd ya diaspora ew dibe.

Ez dibêjim pêşiyê bi rastî me fikreke netewî kêm e. A vê Kurdistana Başûr ji bo sînemakarên Kurd yanî bikaribin hevdu fêm bikin, hevdu re kar bikin, ez gel Şevket Emîn Korkî senaryo dinivîsim, çunkî Şevket Kurmancî zane ez Kurmancî zanim û gelek cara em nikarin, Alfabeyeke hevbeş da ew bibin, warine cem her du. Yanî gelek cara ekterên me mesela soranî, kurmancî ev ew e ke tim mijareke yanî ji bo edebiyata klasîk berî her tiştî fikra netewetiyê yanî mesela eger ez min xwe xewna min herî mezin ew ez rojekî ser Ehmedê Xanî xwe fîlmekî çêkim. Nev Memuzîn, jiyana Ehmedê Xanê xwe fîlmeke dramatîke gelekî gelekî mezin e. Ehmedê Xanê dijî mîratiya şer kir, dijî desthilata re û ew kesê navê wan çi ye kurmancî? Ew nê destê rastê yê desthilatdariya. Şerê wî herî mezin gel wan bû. Yanî mesela pêşî mîrê Bazîdê, piştre mîrê Wanê û ew kesê ew kesê piyavê ew ê yê dewleta Osmanî yê Îstenbolê wana yê wana ewnê zorê dixwastin Ehmedê Xanê bibine Îstenbolê bikin ew ê dîwana padişah bine rûniştandinê. Ehmedê Xanê gel dîwana mîrê Bazîdê ma Piştî demekê ew jî berda. Dît ku ev mîr dît mîrê bazê dê bû zilamê mîrê ew ê Wanê ye ew jî padişah çi dibêje wî tiştî dike piştre dew wî tiştî berda. Ez naxwazim wextê xwe dirêj bikim. Gelek spas, gelek spas. Helbet kraytîriya hatîne danan ku em çi filmê kurdî yan filmê kurdistanî binasîn yan her wasa heman dem de. Çip edebiyata klasîk a kurdî binasîn. Di vê re de belkî filmefestîvalê hindek kraytîriya din a bo nasandina filmî bes dîtname jî ta niho ew nasnamaya ew krîze a heyt it nasnama a filmî de. Çunkî ne her filmekê ku li Kurdistanê bihête çêkirin filmekê kurdî ye. Ne her filmek ku li ser kurda bihête çêkirin filmekê kurdî ye. Ev cava niqaşeke ku ez guhert kem hîn hişta berdewam in bez belkî cumaetê jî dê pisyar hebin pitir dê berdewam bîn. Êkiş tiştên balkêş berî sî û du sal e xec û siyament bûye filmekê sînemayî ku berêz Senar Turgut bibûre navê te li dîf elfabeya li dîmahîkê bû me dîmahîkê the last but not the least e ku dibêjin. Ev pazdeh deqe bû cenabê te hene kerem bike. Hûn em bi xêr û xweşî ser serasa şeva hatine. Ez dixwazim silav û rêzên xwe pêşkêşî xebatkarên festîvala Duhokê bikim pêşî her tiştî. Ez dixwazim pêşî pişek ku axiftina me li ser em bêjin sînema klasîk û edebiyata kurdî ye. Li pişek li ser klasîk baxibin bije kî derî hatiye gotina klasîk û wekî hemî kes dizanin nêzîkî çar sed sala pêşiya bûyîna Îsa da ji aliyê fîlozofê Yunan Arîstoteles di pirtûka xwe ya Poetik de behsa klasîkê dike û di dewra sînemayê de jî ji aliyê derhênerek Emrîkî wekî navê wî Chris Christopher e li ser sînema klasîk fîlm çêkiriye. Dengê me duhokê bilind e. A dengê me kêm e. Eyê baş e. Biradera Inat e ser ziman hem Kak Lezgîn hem jî Eyûp Remezan û Mihemed gelek axaftin li ser gelek tiştên muhîm. Behsê çand û hunera kurdî û zengîniya zimanê kurdî ka Çalî gelek behs kir, Rast e em gelek rola xwe piçûk dikin, bes bi rastî jî zimanê kurdî zimanek gelek gelek dewlemend e. Belkî we jî bihîstî bît em bêjin û ev welatê navnetewî lêkolîn li ser zimana kine niha di rêza heştê de zimanê herî zengîn dinyayê de zimanê kurdî ye. Ew jî tenê du lehçe heta niha hatine qeydkirin, Kirmancî û Soranî. Hêj Zazakî û em bêjin Lorî û Gorî xebat serçê nebûne belkî hêj bikeve rêza dûdiya yan ya sisiya. Zengîniya zimanê Kurdî em wekî hûn hemî dizan em bêjî Hind û Ewropa, zimanê Hind û Ewropa pênc beş in. Yek beşa latînî ye ku em bêjin Îtalya, Fransî û Katalan û

A din jî kurdî ye. Em bêjin em bêjin aryan beşa aryan ku kurdî ye, farisî ye û belûçî û banan e. Gelek zanyarê dinyayê ku ew li ser ziman dixebitin hem hemfikir in ku zimanê kurdî dayika tomamê van zimanan e. Çimkî ev bingeha van zimanan hemiya ji Mezopotamya dest pê kiriye. Perîndê bi rastî jî zimanê kurdî gelek dewlemend e, gelek zengîn e hem di ariyê lîterator û bêjin edebiyat û sanet û muzîk de bes mixab bin em hemê îşa xwe dizanin ku welatê me bindest e û parçe parçe bûye. Gelek kes dibêjin Kurdistan bûye çar parçe bes rastî Kurdistan bûye heft parçe. Çunkî heta sala hezar û heft sed û bîst û heştan de Azerbaycan, em bêjin Gurcistan, Ermenistan beşek ji Kurdistanê bû. Li gor me bi kêmasiya me ya Kurda her mezin em çira nebûne yek. Îro jî em nebûne yek. Hezar sala pêşiya niha jî em nebûne yek. Em bêjin hezar sala beriya niha wextê Oghuz û Tatar dibê navê wan niha ku dibêjin Tirk ku di tarîxa Moxola de qewmek ku navê wa Tirk nînin. Ev navê Tirk Areba danandiye ser wan ku gotina wan terkil watan. û navê Turkmen a jî Faris a gotiye water ku man û hatine çûne filan. Hezar sala pê yanî sala neh sed û bîst û nehan de wextê têne Rojhilata Navîn Ereb nahêlin. Wê wextê Ereb a hukm li ser navê Îslamiyetê dikirin nedihiştin ew Tirk bên yanî ew Oğuz û Teter bên a wan welata çunkî dizî dikirin tiştê xirab dikirin. Faris a jî li dijî wan şer dikir. Wê wextê sê dewletê Kurda hebûn. Yek Dewleta Mervanî bû ku hemî tu zanin li Amedê û li Ferxînê başkentê wan bû. Yek şedadî bû ku paştextê wan Gence bû. Niha di bin destê Azerbaycanê û heta hukmê li Tiflîsê û li wan dere hemî dikirin. Yê din jî Rewadî bû ku paştextê wan Tebrîz bû. Du hezar malê te û Oğuzan wextî koçber dibin, payîz e perîşan halê wan gelek xirab e. Dewleta dî çê dikî. Tu bela xwe digerî. Yanî meselê ku digot ecela te çûye, dibêjin ecela biznê diçe nanê şivan dixwe falan. Digot em tu mirina xwe digerî. Çi derdê te filîmê kurdî çawa çê dikî? Min jî got em kurd in, zimanê me ye filan. Na digot kurd nînin, hûn tirk in. Hûn wedixapînin. Eva ermenî ne û nizam kî wedixapînin û pkk û filan û propagande dikin. Hûn ne kurd in. Hûn tirk in. Hûn hatine xapandin falan. Îşo te min minaqişe kir. Piştî têfikurî serê deriyê nakir. Ku te micarek tî newere wanê ku tu carek tî werî êdî tu dizanî falan tu gunehî nizan bişik falan min got wala zî dewam bike me welatê min e tu çi dike jî bike em fazê wê min bikuşî başka tiştek dikî. Îja beriya wî de jî min çend fîlm dî jî çêkir yek ji wan sala heştê û niha min destkarî sînemayê kir yek ev bû ku navê û Yağmur Başla dî yek ser jiyana min turban e baranê dest pê kirî ev aye ew kawî ye. Ê dudûyan jî ev sala notan de min çêkir.

dawiyên. Senaryo Huseyîn Erdem e yew jî kurdek xelkê Bîngolê ye li Almanya dijît. Kak Mihemed jî wî nas dike. Ew ew jî rewşenbîrek kurd e rastî rewşenbîrek gelek ew ke cîhanê tê gihiştiye ewî amade kiribû. Pirtûk jî Huseyîn Erdem.

Çku rastî jî Yilmaz Gune gelek tesîra xwe li ser yanî min dikotî la ew karê Yilmaz Gune vê berz e nevît yanî em dewsa wê her dewam bikin filan. Îca me biryar da gel Huseyn jî gelek axiftin. Kemal Seydû hebijî qemer dîrektorî Qemerayî bû ew ji kurdî rojava ye li Almanya dijî. Me gelek civîn kirin ser vî me got çi dibe em tenê kurdî çêkin. Qet me ne bi tirkî ne bi îngîlîzî çê nekir tenê subtitle heye îngîlîzî tirkî zimanê kurdî hate çêkirin. Piştî ez zîndanê derketim filîm ma wisa ew wî wextê jî tabî derfet gelek îmkan kêm bûn filîm jî dîjîtal nebûn hingav te dît ew milîmetre çi sî û pênc milîmetre bûn te negatîf dikişand paşê diviya birivan stûdyoyê şuştiban ew montaj dublaj tê kiriban îca wextê ez girtim me awa dê dest danaba ser filîmê polîsa ew qemeraman Kemal Seyd û yek jî alman hebû George Berg. Ew na rastî gelek hem Şehreza Fikrî nema çûn dev konsulata Almanya ya Îstanbulê rica jê kirin got eva çend heyv em bi karî dikin eger ku negatifê me kevne destê polîsayê filîmê me jî hemê karî me biçît filan. Îja wî piştgirî bo me kir got ez mînekarê ew kê yê konsulatê te tê ewa wan heye nikarin tiştê wan bigirin. Rê kirina Almanyayê ve ew studyoya televîzyona ve der hebû ya Almanya ewa na Piştgiriya me kirin. Li studyowa me karî ne. Piştî ez zîndanê derketim me çû car tî xilas kir. Bes inga wê îmkan nebûn em bêjin wextê ez zîndanê de Huseyîn û Kemal wana got em ê çêkin ew dengê wî biçêkin. Îca ew Huseyîn xwe jî kurd e bes kurdî nizanî. Kemal Seydo kurdê Rojava ye ew jî kurdî ye ew jî gelek bêxêr e. Li Almanyayê mezin bûye. Îca gazdî kirin em bêjin î kurdê Zazayî, kurdê Soran, kurdê Kirmancî ew zimanê wê biçe kê ew tevlihev e. Bes wî wextî rastî fîlmçêkirin gelek zehmet bû. Berhindî Yilmaz Guneyî dewra wî de çû gelek pêşiya me de bû. Nedikarî bi kurdî çêkê tî.